दीपावलीमे तऽ बुकिंग जे अपनेके भेलै स्ट्रीट सबमे होइ छै ने रोड सबमे अपने कहब आ छठिमे भए गेलै पोखरी सब पर नदी किनार पर तब एहिके मेन उपाय है अपनेके टेम्पोररी मीटर लऽ कऽ जेना उपभोक्ता समिति सब छै मठ मन्दिर सब छै चाहे कोनो एकटा निकायसँ चाहे वार्डे सब पूजाके लेल जेना अपनेके टेम्पोररी मीटर लऽ कऽ आ ठाँव ठाँवमे पावर सॉकेट सब

ताहिसँ घटना सब बेसी होइ एकर सबसँ उपाय अछि सुरक्षित एकटा अस्थायी मीटर लऽ कऽ सुरक्षित तरीकासँ वितरण ओहिठाम तऽ ई अस्थायी मीटर लेबऽके प्रक्रिया की होइ छै कते दिन पहिने एकर निवेदन देबऽ पड़ै छै कतऽसँ भेटै छै की होइ छै सर एकर प्रक्रिया सम्बन्धित वितरण केन्द्रसँ जे ठाउँ छै ओहि ठाउँके लऽ के वितरण केन्द्रमे निवेदन देबऽ पड़लै निवेदन देबय पड़लै हस्ता मीटरके लागि पैसा किछु एडवांसमे अनुमानित कयल जाइत छै कते यूनिट उठि सकैया तऽ ताहि यूनिटके बराबर एकटा पैसा डिपोजिट लऽ लै छै प्राधिकरण आ फेर काम सकलाके बादमे ओहिमे जते यूनिट उठल रहैत छै ओते चार्ज कऽ के बाँकी पैसा रिफंड भऽ जाइत छै ओ धरौटीमे रहैत छै पैसा जतेक प्रयोग भेल बिजलीके काटि कऽ ओ पैसा फेर उपभोक्ताके फिर्ता भऽ जाइत छै रिमेनिंग पैसा फिर्ता भऽ जाइत छै भऽ जाइत छै

आ एखन तऽ बहुत जगह तऽ लेबो करै हइ आ जेना दुर्गे पूजा सभमे देखल गेल हन एहि बातके जानकारियो दैतो आदमी मानि लिअ बला नहि हइ ई समाजिक कार्य छै सबै लोकके कार्य छै ई छै आ केहनो हमरा सभके खबर मिलल हँ तऽ एहिके लेल तऽ हुनको सबके सजग होइ पड़ै छै होनाइ जरूरी छै जेना आब देखै छियै अहूँ से बेसी आदमीके मानवीय दुर्घटना अपनेके सिंचाइमे भऽ रहल अछि सिंचाइमे सब गोरे कहितो कहितो होइत तऽ कहितो आदमी लापरवाही बहुत लम्बा तार ले गेल कम इन्सुलेशन बला तार यूज कऽ देलक हुकिंग मीटर है लेने है तऽ हुकिंगे केलक पावर सर्किट यूज नहि केलक मीटरो बला हुकिंगेके मीटर जोड़लक एहिसँ बहुते दुर्घटना भऽ रहल अछि तऽ एहिके लेल हमहूँ सभ अपना जगहसँ सम्बन्धित जगहपर जेना मेरे साथ तऽ हमरा सभके सम्पर्कमे आबू तऽ ई सभ तऽ हिनका सभके ई बात हम सभ कहै छी जानकारी दै छी आ अपने सभ जे ई बात एखन तक सुनि रहलहुँ हेँ तऽ बहुत बढ़िआँ अछि अपने सभके माध्यमसँ आरो बेसी सभ साधारण ई बात पुगतै मानवीय क्षति कम हेतै सगरे के हमरो सभके कनसर्न मानवीय क्षति नहि होइके चाही मध्य प्रदेशमे वार्षिक कते एहन घटना होइ छै सर एकर कोनो तथ्यांक अपनेके जानकारी अइ खासमे कते होइ छै एक सालमे वा पछिलका पाँच वर्षमे केहन छै एकर तथ्यांक विद्युत प्राधिकरण के वजह से करंट लागल दुर्घटना सब हमरा सब यहाँ हो गए हैं वो तो लास्ट के देखने के जमा हम पाँच छः बजे के मृत्यु हम देखे छियै जकरा हम सब क्षतिपूर्ति देने छियै लेकिन अइसन आब जेना अपना वजह से अपने घर मे भए गेलै अपने कारण से भए गेलै ओ घटना सब हमरा सब जानकारी नहि अबै हमरो सबके रेकर्ड में नहीं रहै छठि दीपावली समय कोई यदि हुकिंग कऽ कऽ ककरो दुर्घटना भऽ गेलै एहन में क्षतिपूर्ति भेटै छै कि नहि भेटै छै नहीं नहीं अहाँ मानो घर में लगा लेबै कोई जबरदस्ती लगा लेबै ओइसन में क्षतिपूर्ति नहि भेटै हुकिंग करऽ वाला घटना में कोनो भी ओहि से प्रभावित व्यक्ति के और उनकर परिवार के कोनो क्षतिपूर्ति नहीं भेटी जानी जानी करना भेले ना विद्युत प्राधिकरण के लापरवाही से विद्युत प्राधिकरण के कोनो कागजिक त्रुटि से कागजिक त्रुटि कभी काल भऽ जाइ छै पुल गिर पड़लै ओहिमे करेंट रहि गेलै तार नहि ऐसन त्रुटि सबसे अगर भेलै घटना मानवीय क्षति भेलै तकर क्षतिपूर्ति विविधता भी कर ली मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय के प्रमुख से अपने मध्य प्रदेश में प्राय हरेक साल कि कतहु ने कतहु एहन तरीकाके घटना सब सामने अबै छै जे हुकिंग करत कालमे ककरो करेंट लागि गेलै करेंट लागि कऽ कते आदमी कोनो घायल भऽ गेलै या मृत्युए तक भऽ गेलै ताहिके लेल ई मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय नेपाल विद्युत प्राधिकरणके की कऽ रहल छै अखन तऽ अपने जे कहलियै डाइट हूट किनका ई सब छै जे लऽ जाइ छै पोखरि पोखरि पर तऽ एहि सब स्थित सबमे तऽ विद्युत प्राधिकरणके स्टाफ सब ओहि चीजके डिस्कनेक्टो करै छै आओर कहबो करै छै सब एक गोरेके अखन तऽ हमरा सबके निर्देशन अछि कि कौआ सड़क पर डाइरेक्ट दौड़ल हय किछु कहि रहल हय ई सब तऽ अहाँ सब हटाउ ओकरा सबके जानकारी दियौ लेकिन की करै जानकारिये देलहुँ के बाद अपन दुर्घटने होइ छै सब चीज कहलहुँ के बाद आदमी आब नहि देखलक चौबीस घण्टा तऽ बुझिते छियै जे स्टाफ ओहिठाम नहि रहै ओहिसबमे अगर कोइ कनेक्शन केलक ई केलक तऽ ओहि सबमे कोनो दुर्घटना भऽ सकैया